Bydd, fe rybydd, a dyna er un, un o'r pethau sydd yn gyrru um, gorbryder fi trwy'r roof ydy pethau sydd yn fyr rybydd. Ac o'n i'n gweithio oddi adre, mae hynna hefyd yn rhoi panic attack sydd so fi, o'n i'n aros mewn gwesti, mae hwnna'n neud fi teimlo'n awful. Um, A hefyd o'n i'n siarad hefo o dwi ma' ma' genna fi huge imposter syndrome so o'n i'n siarad he- a- ar panel hefo Geraint Lovegreen a Cizzy Crawford a Reylan Teifi ac oedden nhw gyd yn swnio fel oedden nhw'n wel maen nhw'n glyfar a maen nhw'n gwybod am be maen nhw'n sôn a dwi yn deud pethau fel ww fyswn i'n licio dawnsio i'r un yma a dyna as clever as it got. Yym so unwaith eto thing fi ydi yy ers o'n i'n fach iawn iawn Dwi wedi teimlo'n wahanol i bobl eraill a i i trio ffitio fewn dwi'n sort of morffio o gwmpas pwy bynnag sydd hefo fi. So o'n i'n trio morffio fewn i Geraint Love Green. Never gonna happen. Yym a wedyn o'n i'n mynd yn ôl i'r gwesty ac yn absolutely casáu fy hun trwy'r nos a methu cysgu a wedyn aeth yr iselder yn lot gwaeth so wnes i... Hang on. Bach o... Any minute now. Wedi colli. O, wedi colli. O, oh, oh, um, so ia, yeah, nes i gyrraedd adre ar ôl uh, dau ddwrnod o wneud y panel can i Gymru thing yma. Nes i gyrraedd adre mewn stad lot, lot gwaith nag o'n i yn mynd yna. Uh, a nes i gael cyfnod really, really isel lle erbyn hyn o'n i ddim yn cysgu o gwbl ac o'n i'n gweld breichiau yn dod allan o welydd ar ôl fi, so o'n i'n amlwg yn sâl ofnadwy. Um, felly, nes i benderfynu, reit, ydy gwaith ti yn rhywbeth dylai ti wneud non, achos os mae o'n wneud ti'n sal, falle dylai ti ddim wneud hwn. A wedyn, nes i benderfynu, wel na, actually, be dylai fi ddim wneud ydy Yy, esgus bo fi'n rywun arall a trio bod yn rywun arall a jyst bod yn onest a deud o, dwi yn gallu gweithio ond hefyd ma' rhai petha yn neud i fi banicio, fatha i rhai pobl ma' llefrith yn neud nhw'n sâl, wel i rha- i fi ma' yym petha byr rybudd neu yym aros oddi adre yn neud fi'n sâl. So yy o'n i'n darllen petha meddwl beth bynnag, A un diwrnod wnes i jyst penderfynu, ti'n gwybod be, dwi'n mynd i sgwennu blog a rhannu hwn, a falle fydd pobl yn teimlo yn well, neu falle fydd rhywun yn sylweddoli bod nhw'n teimlo fel fi, a fydden nhw'n cysylltu efo fi a fydda i'n teimlo'n well. Timod, oedd o ddim yn rhywbeth o'n i'n gobeithio wneud i loads o bobl teimlo'n well, o'n i'n gobeithio byse rhywun yn wneud i fi deimlo'n well, ond trwy hynna dwi'n gobeithio bod o 'di helpu pobl eraill. So dyna pam dwi yma. Ers, hefyd ers o'n i'n fach yy dwi 'di bod efo'r llais 'ma yn 'y mhen, sydd fatha imaginary friend nes i rioed creatio, gofyn amdano fo. Ma' fatha bwli a ma' hefyd fatha abusive partner ne' rwbath sydd jyst yn siarad efo fi trw'r dydd yn deud paid â deud hyn a paid â ymwyn- ymddwyn fel 'na, paid â siarad fel 'na, yym jyst paid â siarad efo neb a paid â deud wrth neb ti'n teimlo fel yma. a wedyn mae'n mynd yn waeth cos mae'n eisoleitio ti ti hefyd hefo'r llais yna so pam rŵan o ti yn bod pobl jyst yn meddwl bod fi yn mad a hefyd oedd y llais yna yn deud wrtho fi paid a deud wrthyn nhw Wyn this is our secret t'mod ti'm yn cael deud wrth pobl be dwi'n deud wrth ti achos Dyma'n cyfrinach bach ni a ti my- pobl jyst yn mynd i meddwl bod ti'n mad a ma' pobl yn mynd i... ti'n mynd i fod yn burden ar bobl eraill os ti'n rhannu hwn efo nhw. Yym, ac jyst bod y llais yna wastad yna jyst yn torri ti lawr a lawr a lawr a be bynnag ti'n neud, timod, ma' wastad yna. A dwi 'di... weithiau dwi'n dda am jyst anwybyddu fo, ond weithiau mae o jyst mor fyddarol... Relentless. ...ti jyst methu, relentless. A weithiau mae o jyst yn ti'n rili rubbish, sneb yn licio ti pan wyt ti yma bla bla bla ond weithiau mae o literally pobl yn sgrechian ata i yn 'y mhen i fel fel metal rock band jyst yn sgrechian ata i. Yym so ie mae jyst yn constant battle efo efo hwnna rili ond dwi'n neud yn reit dda ar adega ond weithiau pan ti'n cael y pyliau yna mae'n anodd anwybyddu nhw. Ma'n rili anodd 'c'os erbyn y diwedd er A o'n i'n neud taith cyw ar y pryd ac o'dd y llais 'ma bron iawn yn ff- yn physical thing erbyn hyn ag o'n i'n... Odden ni'n gweithio efo'n gilydd trwy'r dydd, fi a Jac y Jwc a Sali Mali a Rapsgalion o' pobol rili ffyn a wedyn o'n ni'n mynd yn ôl i'r gwesty odden ni'n ca'l bwyd ag o'dd pob un yn mynd off i i gwely ag o'n i'n o'n i jyst yn meddwl 'plîs peidiwch a gad'el fi ar ben 'yn hun' 'c'os dwi'n gwbo bo' fi'n mynd i fynd i fewn i'r stafell yna a fydda i ar ben 'yn hun hefo'r llais 'ma trw'r nos. Ie. A ti 'di ca'l hynna ers oddet ti'n fach? Ie, dwi'n meddwl, um, fi'n cofio, fi'n siŵr bod fi wedi cael iselder ers fi fod yn bach, really. Dwi'n meddwl bod fi ers ages wedi bod jyst yn... O'n i'n blentyn anhapus, oedd popeth yn... Um, nos a bwrw glaw. No, Wel, mae yna stori i hyn. Pen, uh, apparently, pen oeddwn i'n fach, tua 4-5 mlwydd oed, oedd fi a'n chwaer i Elan yn gorwedd yn gwely efo mam i'n bore sil. a dyma Elan yn deud O! Mae mor lyfli tu allan, mae'n ddiwrnod hyfryd o haf a mae'r blodau'n beautiful a o! Mae jyst mor lyfli, dwi mor hapus! A dyma Mam yn deud O! Dyna neis El, be amdan ti Mur, ti'n licio'r haf a'r a'r blodau a'r pethau lyfli? A nes i ddeud Na, dwi'n licio nos a bwrw glaw! a man a man bod pen fi 'di troi yr holl ffordd rownd fel yr Exorcist a bod fi'n yym cropio fyny'r yym walia at that point achos oedd o'n rili fel na dwi'n licio nos o'r bore glaw. Yym ond erbyn hyn pan dwi'n cael y pyliau isel yna mae pobl yn gofyn i fi o ti'n teimlo am nos y bore glaw? Nos y bore glaw! Yy ti sy 'di neud o yn beriod. Ie! Yy so ie ma' kind of yn cute thing nawr o ti'n deimlo nos y bwrw glaw ond dwi'n meddwl t'mod bod o wastad 'di bod yna ond nath o dim ond ddod i'r amlwg pan o'n i yn fy arddege. Ie. A fi'n cofio ca'l appendix fi allan a o'n i 'di creu lot o fuss ag odd odd pobol yn poeni amdano fi a fi'n cofio jyst gorwedd yn y gwely yn yr ysbyty ag o'n i'n ffidlan hefo crys fi fel 'yn ac yn neud o'n scrunchy. Ie. A odd y llais yma'n deud be ti'n neud! Stopia neud hwnna! Ti mor annoying! A o'n i fel sori, sori! A dyna ll- pryd nath o ddechre. A wedyn pan nes i droi'n un deg naw wedyn ag o'n i ar fin symud i America nath o rili rili daro fi. Yym ag wedyn ges i nes i fynd i'r wel o'n fi'n cofio jyst crio un diwrnod uncontrollably jyst desperate a mam yn gofyn Mur, be sy'n bod? A nes i ddeud, dwi ddim yn gwybod, dwi jyst yn teimlo'n crap. Ie. Yym, a ges ti help wedyn? Es di i gael help? Do, nes i gael help wedyn, nes i fynd i'r doctor yym a ges i diagnosis o yy clinical depression yym a nes i trio Cwnsela, nes i drio CBT yym ond dwi'n meddwl bo' fi angen trio fo eto achos o'n i ddim yn agored iawn hefo y y Na profiad weithie yna. ma'n anodd rhannu popeth b- ma'n cymryd... Ie. ...sbel i sort of rhannu to- i fynd reit lawr i'r gwaelod Reit lawr. dwi'n meddwl yndydi? So dwi ar meddyginiaeth a wedi bod ers deng mlynedd nawr yym a kind of ofn dod off nhw achos ma' nw jys dwi dwi jyst ofyn be' fydd ar yr ochor arall. Ie. T'mo'? Ie. Yym ond ma' nw'n gweithio i fi a 'dyn nw ddim i rai pobol a dwi'n gwbo bo' nw ddim yn gweithio i ti Gruff. Yym ond ma' jyst ma' pawb yn wahanol yndydyn a ma' jyst ma'r ffordd wyt ti'n ymdopi efo fo'n wahanol t'mod felly ma' yoga'n helpu fi ma' jyst amgylchynu fy hun efo bobol positif yn rili helpu a... Ie. t'wod ma' jyst y ffordd ti'n delio efo fo. Ond hefyd ma' gwaith ti di effe- sut ma' dy iechyd meddwl di effeithio sut ti'n gweithio? Dwi dal dio'n dal ti nôl ti'n meddwl weithe? Absolutely. Achos ma' achos bo' fi'n caru neud o gyment ma'r pwyse ychwanegol yna a hwnna di be' ma'r llais yn targedu wedyn. Reit. A hwnna di t'wod o ti ddim digon da t'mod sdim pwynt i ti neud hyn.

Siarad rubbish, ni 'di bron deud Ie. ...rwbath gwaeth. Ond ma'n siarad rubbish, so paid a gwrando arno fo. Oce, wnai ddim. Yym, a sut ma' 'di effeithio perthynas ti hefo teulu a ffrindie? Dwi meddwl bo' fi yn reit dda am jyst rhoi'r act yma ymlaen fel oddon ni gyd yn neud o jyst esgus bo' pob dim yn oce a smalio bod t'mod bo' ti'n ffyne ac yn hyderus a so dwi'n fel arfer fel yna efo pobol dwi'n na- yy jyst yn cwrdd â nw neu ffrindie t'mod, ddim mor agos falle, ond ma'r bobl sy agosa ato fi yn cael ei waetha rili, achos dwi'n gwybod bod nhw'n mynd i garu fi, whatever. Anyway, ie. So dwi jyst yn, yn gadael i fy hun deimlo fo pen dwi hefo nhw, a maen nhw yn cael ei waetha, ma' t'mod nhw, maen nhw'n gweld fi ar, ar 'y ngwaetha. Ie, wnaeth o gymryd dim ond ar ôl darllen blog fi, nath Iwan yng Nghymru rili deall be' oedd yn digwydd achos oedd o'n mynd yn rili frustrated 'c'os oedd o'n gweld fi yn hapus efo pawb arall a wedyn oedd y drws yn cau a wedyn o'n i jyst yn cau hmm. fy hun off a methu siarad ac oedd o jyst yn meddwl wel fi sy'n neud ti'n anhapus wel na dim ti jyst y thing arall 'ma ydi o ac oedd Oedd o jyst methu, oedd o methu gweld i fewn i'm mhen i, ac wrth gwrs bod o ddim, a does neb yn, a dyna pam mae o mor bwysig i vocalisio fo gyd, ynde? Ie, definitely. Yym. O ran y, o ran y, mae'n, o ran bod ti'n gweud bod ti wedi teimlo fel os ti'n blentyn ddo, a bod, mae, mae, mae'n lot o achosion dy um, anhapusrwydd neu depression, um, mae rhywbeth yn achosi mewn y triggers, neu, neu mae rai pobl, achos nes ti lot o ymchwil mewn i um, Neuroscience yn y yn y blynyddoedd diwetha', nes i gwrdd â'r Head of Brain Imaging yn Gaerdydd, a oedd e'n gweud, you know, our entire experience of reality, sa i'n siŵr i siarad Cymraeg, yy Saesneg yn Steddfod i fi, whoops, yy but basically it's a ba- a delicate balance of chemicals. Hmm. A i rai bobl ma'r bel- ma'r chemicals 'na jyst bach off, so os ma'... Ie. ...meddyginiaeth yn gwitho i ti... Ie. ...we- ma' jyst, that's the thing. That's the thing. A dyna'r thing arall, ma' pobl, 'dyn nhw ddim, ma' nhw'n gwrthod credu bod yr ymennydd hefyd yn rhan o dy gorff di. Yeah, ma' nhw'n organ. rhywsut yn meddwl bod o'n yeah. rhywbeth imaginary, bod dyna lle mae lle dych chi'n imaginio pethau mm. a creu pethau. Ond rhan o'r, ie, yeah, organ ydi o, fath o popeth yeah. arall, a mae'n gallu bod yn sal weithiau. Ie. Yeah. Yeah. Yeah. Um, dwi'n mynd i ofyn i ti ganu rwan, Myr. OK. Sorry. Ti'n gwybod,

Dyn ni 'di sort of siarad trwy text, a dwi'n meddwl na beth sydd gennym ni yn cyffredin ydy, um, dwi wedi teimlo'n wahanol, fel o'n i'n deud, ers o'n i'n hogan fach, fach, fach. Um, o'n i'n bron iawn yn mute tan o'n i'n ugen, o'n i'n siarad hefo braidd neb, uh, achos um, O'n i jyst yn meddwl bo' fi'n mynd i ddeud y peth wrong or whatever odd o- o- o'n i'n ffrin- ffrind gore fi odd coeden a do'n i ddi- o'n o'n i'n rhy o'n i'n rhy hen i hwnna fod yn ciwt ar y pryd o'n i me'wl o'n i tua deuddeg fath o thirteen a do'dd Prince Charles ddim 'di dechre neud hwnna a do'dd o ddim yn environmental like statement ne' unryw beth o'n i jyst yn ffeindio fo'n haws siarad efo coeden na hefo pobol yym A o'n i'n poeni lot, gormod am pethau bach fysa neb arall yn poeni amdano fo. A um, yeah, o'n i'n morffio fewn i pobl. A wedyn o'n i'n pitcho fo'n wrong, o'n i'n trio bod fel pwy bynnag o'n i o gwmpas i plesio nhw. Ac o'n i wastad yn pitcho fo'n wrong, o'n i unau yn rhy, wow, yay, ffynon! Neu o'n i'n oh, mor sged i siarad, o'n i'n siarad o gwbl. A wedyn oedd pobl yn meddwl bod fi'n moody ac yn, oh, mae hi bach yn stand-offish. Um, ac oedd o'n rili really ddiddorol

Weithiau fi ddim. Weithiau pan fi'n shattered, fi'n troi mewn i autistic griff neu pickled griff fel mae rhai pobl yn galw fi. Achos bod ddim ffilter dy fi pan fi'n autistic, fi jyst yn gweud beth sy'n ar y meddwl i. Pryd ges ti'r um, diagnosis? Wel, oedd e'n oedd e'n rhywbeth o'n i wastad yn gwybod, a oedd mam yn gwybod hefyd achos mae hi'n seicolegydd. Ah. A wedyn, um, yn y flwyddyn cyntaf yn uni ges i official diagnosis. Right. A pan ges i hwnna, oedd e fel, Relief? Ie, achos oedd popeth oedd ddim yn ei sens i fi yn y mywyd cyn hwnna yn neud sens nawr. Fel, yeah. O'n i byth yn teimlo fel bod fi'n ffit o mewn yn ysgol. O'n i'n cael fy mwlio achos o'n i'n gymaint o easy target. O'n i'n gallu siarad. O'n i'n gallu neud ffrindiau'n dda iawn. So, oh, okay. Fi'n autistic. Be am i ni gael gwared hwnna? Ond ti methu cael gwared hwnna. It's, Na. it's a Ma'n fatha- neurological disorder. Ie. Um, so i bobl sydd ddim yn gwybod beth yw autism, mae e'n problem cyfathrebu a cymdeithasu. So un o'r pethau ni'n neud yw, ni ddim jyst yn siarad gyda'n gilydd trwy cyfathrebu, ni'n siarad trwy ystumiau ni'n neud a y body language. Sa'n gwybod os mae rhywun fan hyn... Di cael conversation gyda rhywun jyst wrth yn ei gwyneb e, rhywun wedi neud 'na? O ie. Ie, fi ddim, fi ddim yn gallu neud 'na, ma'n, ma'n horrifying. Ti'n fel, beth yw'r gwyneb yna? It's just... Ti'n methu darllen gwynebau? Na, not at all, ma'r body language, um, os oes rhywun wedi gweld The Indatables, mae fel the cliché character hwnna, ond yn amlwg, dyw pawb gyda autism ddim rhywun peth o gwbl. Na. Um, nôl at y pwynt o fel cael y diagnosis, nes i drio mor galed i I trio ffixo fo hi. So o'n i fel, o'n i'n mynd ar Google a googlo how to, how to small talk. A fel, how to move small talk mewn i conversation mwy dwys, just fel bod fi wedi siarad gyda pobl. Um, ar... Mae'n exhausting. Yeah. Oh, massively. O'n i'n mynd adre a o'n i'n teimlo fel gymaint o imposter. Yeah. So o'n i'n just cwpio pobl oedd yn gweud fi'n neud ar yr internet. Wel, dyna, ie. Yeah. Yym, ond fi 'di bod yn rili lwcus yym achos yym t'o' m- fi mewn band a gyda pedwar bois arall ma' nw 'di bod 'n gymaint o gefn i fi ma' nw 'di bod yn gweud wrth fi dyw wnna ddim yn iawn ti angen actually siarad gyda pobol fel 'yn ti methu jyst gweud na ma' wnna'n swnio'n shit. Ti me'wl ti mynd mewn i sound check ti fel mate be' ti'n neud? Ma' wnna'n swnio'n ffycin terrible. T'mo' dim iaith. Yym ma' raid ti fod yn fwy o- like fwy sympathetic nid sympathetic on' fel

So, ie, yeah, o'n i jyst eisiau cael gwared fe. Oedd e ddim yn beth da gwbl. Oedd e'n... Fi'n... Fi dal i drio ffind o limit. Fi'n gwybod sut mae pobl eraill gyda fel... Um, y limit o faint o bobl maen nhw'n gallu siarad gyda. Mae lot o introverts fel la, a fi'n fi gweld o fel battery. So, fel unwaith fi wedi cyrraedd y lefel yna, lle mae'n... It's, it's shut down. Fi'n methu, fi methu siarad. Fi'n... Oedd yn digwydd neithwr, actually. O'n i wedi gorffen DJ, a wen, oedd un o ffrindiau fi wedi dylan

deud be ti isio deud a dwi ddim yn deud be dwi isio deud. So mewn ffordd dyn ni angen sort of rhannu thing. Ie. Rhyw ffordd. Dwi ddim yn gwybod sut. Swn i ddim yn, swn i'm yn rhoi e i unrhyw un arall, yym, i fod yn onest. Achos bai fi yw e, bod fi 'di neud yr self-infliction 'ma o gael iselder achos bod fi'n mor desperate i fod yn rhywun arall, a bod fi'n teimlo mor depressed am biti fe, Ie. Dim bai ti ydi o. Wel, ie, 'sen i'n gallu bod yn person awtistig ond se- se hefyd, 'sen i ddim gyda'r job 'sen i ynddo, 'sen i ddim gyda'r band 'sen i ynddo, 'sen i ddim 'di trio bod yn... Bod rhaid iddi ti fod yn... Normal. ...mor, mor cyhoeddus yn mor... Ie. Ie. Mae mor... I rywun sydd yn introvert neu yn awtistig, mae bod yn y yr industry 'ma yn

Hwn 'di'r autism a hwn 'di'r iselder. T'mo', ydyn nhw'n cysylltu mewn ffordd? Mae lot o links iddo fe. Mae, mae yna cwpl o surveys wedi bod yn beth i pobl sydd yn fwy um, ar yr higher level o autism, dim higher pan fi'n meddwl fwy autistic, ond mwy self-aware, um, achos bod nhw'n gwybod bod rhywbeth yn wrong, Maen nhw'n gwybod bod rhywbeth yn wrong gyda'r ffordd maen nhw'n cyfathrebu gyda pobl, ond dyn nhw'n gwybod beth i wneud amdano fe, so mae'n mynd i fod yn galed i ti. Ac yn ymryderus wedyn. Ie, yeah, ti yn. Yeah. Ti'n mynd i fod fel, be, be, be sy'n bod? Pam, pam i fi fel un? Pam? Ie. Yeah. be sy'n bod? Um, so ie, yeah, mae'n digwydd, ond gyda digon o therapi a um, CBT, mae wedi bod yn siwrne fi gallu accepto fe 'Sen ni'm yn gallu neud e heb bois yn y band hefyd achos ma' nhw 'di bod mor gefen i iddo fe. Ma' nhw yym so ie diolch i Bois Tsunami os ma' nhw 'ma. Suna- ma' nhw yma hefyd! O! Hei, hei, hei, Fi'n hei, grêt. O ie. Dwi'n yym... Ciwt. Werth y byd. Weithie chi'n rhoi stick i fi amdano fe ond yy na diolch. Amazing. Diolch Gruff. Dim problem o gwbl. Ma' raid iddo fi ddiolch massive i ti 'c'os ma' heddiw yn ddwrnod huge i ti. Ydi. Achos ma'n flwyddyn i heddiw, actual heddiw nes di golli dy dad. Do. A 'di hynna ddim yn hawdd ydi o? I fod Na. fan 'yn. O'n i yng ngŵyl Caeredin a o'n i 'di dino'r bore 'na gyda Odd pecyn 'da fi odd odd dad yn sâl odd e 'di ca'l yym diagnosis gyda motor neuron disease mond wyth mis cyn 'ny. Ond ma' fe odd e dal fatha buan on' odd e'n sydyn iawn a o'n i 'di odd e gytre ar ôl bod yn ysbyty a o'n i 'di neud pecyn bach iddo fe gyda flyers yn sioe yn Edinburgh jyst jyst pethe bach neis, canwylle, te odd e bydde fe'n lico a jyst nodyn bach a

Wel ie so fi'n cofio wnes i watsio... o'n i'n yym Awstralia mis yn ôl yn fy ffrind i sy'n sâl iawn mas fan'na so es i aros 'da fe a es i watsio Toy Story a o'n i jyst... O what? What a dick. Pam wnest ti neud hwnna? Stiwbad mawr rhyw. Oh my go- a o'dd e jyst y plentyn ar ar y diwedd sy a'r goll ys- yy yy ffi- ffindio rieni ddi a wedyn ma' rieni ddi'n dod a jyst yr image 'na o'r o'r gofal 'na and it is no longer. I know. Ma' hwnna... Ie. ...meddwl fod hynna oedd hynna'n ffordd o cadw dy feddwl di'n brysur neu yn ffordd o jyst... Oedd e definitely yn cadw feddwl i'n brysur. Hefyd, mae'r stwff fi 'di wneud yn gymaint o sbort. Ie. A timod, mae mae nheulu fi'n dod o deulu llun- sy'n llawn sbort. Mae pawb yn wrthym bob dydd a maen nhw'n maen nhw'n ridiculous. Sori Mam. Yym, ond fel, A oedd gallu... A f- popeth fi'n neud fi'n gwybod bydde fe mor proud o fi. Ie. Yym, ond ie, fi wedi bod yn rili, rili brysur, ond hefyd fi wedi bod... Fi wedi symud nôl at mam i, achos o'n i ff- o'n i'n byw yn Gaerdydd ar ben yn hunan. A ma' byw ar ben eich hun yn ocê, ond pan mae'r... pan chi'n teimlo yn rili vulnerable, Ie. no good. So, yym, a hefyd, fi yn caru natur, a ti'n gweud gynne, coeden oedd dy ffrind gore di. Y coed yw'n ffrind gorau i to this day. Maen nhw'n lyfli. Maen nhw'n lysh. A fi cofio pan o'n i'n ffilm o parch um, um, series 1, season 1, oedd, um, oedd un day off dy fi, a oedd e'n really stressful um, um, schedule. A oedd un day off, oedd yn ffrind i Mara Swain di clywed bod day off dy fi, mae'n ffôn o fi lan, Leiti, fi di clywed day off dy ti, a ni fel, fi'n edrych ar goeden, Ie. A fi myn' i fo- o'n i 'di bod 'na ers wech awr jyst yn edrych ar coeden basically a sai'n symud wrth y goeden hyn. Na. A ma'n ma' bod ma' cysylltu 'da natur mor bwysig. A fi'n lwcus ma' gytre yn Nghwm Gwendraeth yy o le fi'n dod yy tŷ mam a dad ma' jyst lot o natur a fi'n trial 'y ngore i fod ynddo fe bob dydd. Ie. Yym ma' Wari 'di ffindo fi 'di cwmpo i gysgu dan y goeden dderw couple of times. Ie. A yym odd 'da fi bach o lwch yym Dadi ar ôl a nes i wasgaru fe yn ddiweddar iawn achos o'n i 'im yn gwbod beth i neud 'da fe. Yym rown y goeden fale nath e blannu i fi yym pan o'n i'n blentyn yn rhoi 'i fywyd e nôl i'r bywyd roddodd e. Hmm. Yym so ma' cysylltu 'da natur i fi jyst i fod yn aff, mae fe mor bwysig. Yeah. Um, fi'n trio nofio yn y môr tymser, a even pan mae fe'n absolutely freezing, a fi'n meddwl ti'n ti dickhead, oh, actually. Oh, stupid. yeah. Ond uh, fi dal yn mynd. a ti'n teimlo'n wedi beth yn difaru? Fi'n teimlo'n fyw, fi'n teimlo'n fyw. Dyna'r thing, dwi'n rhedeg, a fyddi ti ddim yn meddwl bod fi'n rhedeg wrth edrych arno fi, ond dwi'n rhedeg yeah. lot, achos Mae'n rili rili helpu fi. Dwi byth yn excited i redeg ond dwi wastad yn rili falch bo' fi 'di rhedeg. Ie. A ma' ryw ff- dwi'n meddwl am petha brilliant pan dwi'n rhe- dyna'r unig... Ie. ...pryd dwi yn meddwl am... A ma' popeth yn da achos hefyd ma' 'dy ti fel brain chemistry 'to t'mod 'dy ti beta endorphins ma'... Ie. ...sy'n natural pain killer. Ie. Sy'n sy'n ca'l 'i neud gyda exercise so ma' ma' ma' lot o bethe ni'n anghofio yy... 'Dyn ni yn gallu neud Ie, i helpu nhw. Oherwydd, a dwi ar meddyginiaeth hefyd... Ie. ...ond eto, dwi'n gwybod lot o bethe ma' raid i fi neud neu dwi yn mynd i fynd yn sâl. Ie, fi'n yym fi'n neud yy tair tudalen o yym dyddiadur bob dydd. Ie. So ma'n itha detailed a fi'n... Ie. ...teimlo fel 'se fi'n downloado shit i gyd basically. Ie, on' ma' ma' allan yna wedyn, ma' 'di dod allan... Ie. ...yndydi? Mae e mas a fi'n neud yn union ei werthion. Os mae'n ddiwrnod rili gwael, os ma' os mae'n ddiwrnod itha fi'n rili gwarsio dad ne' ma' ne' ma' pethe'n gwaeth ma' pethe'n rili annoio fi fi'n fi'n 'na'r dyddie ma' rai' fi ysgrifennu popeth lawr a ma' withe ti fel o sai moyn gwynebu'n unan heddi. Ie. On' ma' ra- 'na'r dirnode ma' raid ti wynebu dy unan. Yn union. A withe fi'n trial neud yw neud yn unan i wyrthyn. A ma'n rili ffyni actually 'da'r dy- dyddiaduron 'yn fi ma' nw gyd yn Gymra'g 'da fi on' pan fi'n myn' yn rili pissed off fi'n siarad Sysneg. Saesneg. I'n unan. So yn yym so ma'n rili Mae'n, mae'n, fi wedi dod i nabod yn un o'n eitha lot iddyn nhw. Ie. Yeah. Ie. Yeah. Um, Dwi'n cael tips fan hyn, achos dwi... Mae'n dda i gael yeah. ffordd o just gael o allan yna. Falle just dechrau off yn sgwennu fo lawr, yeah. a wedyn... Cos yeah. dyna nes i, dyna nes i hefo'r blog. Nes i sgwennu fo lawr, Ie, a wedyn dwi'n cofio nath y y newyddion dod i siarad efo fi, oedd hwnna'n like a what? Ar y newyddion, o'n i'n headline, o'n i'n headline ar like bong, non, non hefo iselder, what? Oedd y llun nath nhw roi lan ar Cymru Fyw yn weird, oedden ti'n bita tost? Be ddiawl? Oedden nhw yn ei gyda meddwl. Bit o tost yn ffordd neis o distracto dy hun o ie. Ydy, wel dwi yn neud hynna, ie. It's a comfort thing. Ond ie, ie, ie. Ond pan nath y newyddion ddod i siarad efo fi, o'n i'n meddwl, o, odd o'n iawn sgwennu fo lawr, ond o, dwi'n deud o, dwi'n deud o rŵan. A wedyn o'n i'n siarad hefo hi, ac jyst gweld gwyneb hi ddim yn mynd, fel hyn, pan o'n i'n deud pethe fel, o, y pethe be' dwi yn meddwl, dw- yy o ma' gennyf fi weird OCD fel dwi ddim yn gallu gadael llefrith ar ben ei hun, a dwi meth- dwi methu gadael tin sydd wedi torri ar ben ei hun... Hang on, ti ffili gadw llefrith ar ben ei hun? Ie, ma' gennyf fi'r thing, o'n i'm yn gwbod na OCD... Ti wedi cyfri dou ne'? Dwi'n gorfod rhoid nhw hefo'i gilydd yn y siop. So, o'n i'n meddwl bod yna OCD oedd o, nes iddo fi siarad, nes i gael CBT, ac oedd hi'n dweud, you shouldn't really do that, cos dwi'n mynd i siop a mae'n cymryd ages iddo fi fynd trwy siop, cos dwi'n gweld pethau ar ben ei hunan, a dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i fod yn sad, achos maen nhw ar ben ei hunan. So wedyn dwi'n symud nhw at rhywun arall, dwi'n symud y llefrith, llefrith arall, a wedyn dwi'n cerdded off, a wedyn dwi'n meddwl, be os oedd y llefrith arall na'n horrible, a mae o rwan yn cael ei bwlio gen y llefrith yna, so dwi'n symud o nôl i'r llefrith arall, a wedyn it's like, ah!

neud i ti feddwl amdano. Am ages pan o'n i'n iau, o'n i'n meddwl bod fi yn rhan o fatha Truman Show type hmm. thing. A bod camerâu yn dilyn fi i bob man. A bod bobl dim ond yn bod yn neis i fi achos bod nhw eisiau edrych yn dda ar gamera. Ar y teli. Ond really oedden nhw'n cysau fi ac o'n nhw'n meddwl bod fi'n annoying. A just act oedd popeth, oedd yeah. bywyd ti gyd. Ie. Yeah. O'n i'n meddwl, oh, fi'n gwybod bod hi'n yeah. newydd wneud hwnna achos bod hi eisiau pobl i licio hi. Ie. Yeah. Mm. Yeah.

Os mae rhywun yn gweud fake it till you make it, gweud fuck off. Yep. Achos mae eisiau chi fod yn chi'ch hun. Oes. Um, so pa mor galed yw e i bobl eraill, a chi, chi, chi na, dwi'n rhaid sens ydy. Um, ie, yeah, jyst byddwch chi'ch hunain, a byddwch mwy accepting o bobl, ta pa mor odd maen nhw'n acto, a ta pa mor onest maen nhw'n gyda chi. Um, Ond os maen nhw'n gweud chi fuck off then I guess gewch chi roi row i nhw. Ie, absolutely. Cytunof, cytunof. Carys? Um, yeah, um, I just barhau i siarad. Um, um, Mae'n mae un o'r pethau mwyaf pwysig. Um, nes i'n ddiweddar mynd ar fel y retreat yna a rhan fwyaf o'r iachau ni'n neud yw wrth rannu. Yeah. So, mae'n ymwedig mewn spaces fy ryn. Um, meddiant hi yy yy ni gyd yn siarad amdano beth ni'n mynd trwyddo a mae jyst yn ti'n instantly teimlo'n well wyt ti? Wyt. Unwaith ti'n rhannu fe a f- a'r acceptance a popeth yym a ni gyd yn brwydro yn erbyn pethe. Ma' rai' ni Pawb. gyd gofio wnna. Ie. A'r pŵer o bod yn vulnerable achos 'dyn ni gyd 'di Ie. ca'l 'yn dwyn i fyny i fod yn gryf trw'r amser fel bod o'n rhyw fath o O, rhowch y ward iddo hi am peidio cwyno neu peidio crio neu... A, a ma' jyst, ers iddo fi ddechre deud, t'mo' be', dwi ddim yn iawn weithie, ma' pobol wedi jyst derbyn hyn a a a sdim byd gwael wedi digwydd in fact mae o jyst 'di sgwisio'r llais lot mwy 'c'os ma' 'di mynd oh damn my secret's out there you know oh pobol yn gwbo amdano fi rŵan sdim pwynt allai ddim yym controlio hi dim mwy so hmm. sdim pwynt iddo fi fod yma so mae o'n yeah. sort of tawelu. A 'na'r thing mae vulnerability yw'r peth mwya pwerus fi'n credu. Yeah. Um, mae ti'n gweud ma' ma' 'na fragility mewn cryfder. Oes, Mae rhywun yn gweud byddwch chi'n gryf, o'ch chi'n mynd i craco. Exactly. So, Um, so mae ma' mae'n well bod yn hollol onest. Yeah, ac yn floppy, ac yn squashy, ac yn cracky. Yeah. I suppose. um,